Аннан чаралар театр бинасында дәвам итте. Биредә Сүнмәс йолдыз яктысында дигән очрашу узды. Төрле театр коллективлары арасында өстәл теннисы һәм шашка ярышлары үткәрелде. Соңрак фойеда артистлар һәм оркестр катнашындагы концерт булды. Ә инде Кәрим Тинчуринның 133 еллыгына багышланган чараларны аның әсәре буенча куелган легендар Сүнгән йолдызлар спектакле тәмамлады. Бу көннең кайбер мизгелләре Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Сез булганда, Кәрим ага разый булып, бәхил булып ятадыр. Һәр елны Тинчурин театры артистлары драматургның рухына дога кылырга бирегә җыела. Кәрим Тинчуринның җәсәде Архангельский зиратында икәнлеге әле 2013 елда гына билгеле булды. 1938 елның ноябрендә йөздән артык кешене атып үтерәләр һәм бер чокырга ыргыталар. Кәрим Тинчуринның, Салих Сәйдәшев белән бергә алар татар театрының, музыкаль татар театрының нигез салучылары дип әйтергә иде. Шуңа күрә менә монда Күңелләрендә татар моңы булган, күңелләрендә татарлык булган һәм күңелләрендә үзләренең театрга кагылышы булган дигән кешеләр ел саен монда җыйналабыз. Кәрим Тинчурин исеме драматург буларак та, актер буларак та, режиссер буларак та татар театр сәнгатендә бик югары урында. Чөнки ул Классик драматург. Ә классик ул һәр гасыр өчен, һәр дәвер өчен ул искерми. 1985 нче елда театрга эшкә килдем һәм беренче рольләремнең берсе инде Кәрим Тинчуринның Хикмәтле докладында асрау кызны уйнадым мин. Спектакльбезне карарга Кәрим Тинчуринның хатыны Заһидә Тинчурина килде. Әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, ар-рахмани рахим. Күренекле драматургка багышланган көн Тинчурин театры бинасында дәвам итте. Кәрим Тинчурин турында сөйләгәндә, аның хатыны Заһидә ханымны телгә алмый мөмкин түгел. Сәйяр труппасы актрисасы була ул. Бик матур бии. Драматургны нахакка гаепләп алып киткәннән соң, аның турында бер нәрсә белмичә ирен көтеп яши. Бер тапкыр гына Пләтән төрмәсендә күрә. Тинчуринның кыйналудан карарлыгы калмаган. Халык дошманы хатыны булу җиңел түгел, Заһидә ханым үзе дә бик күп авырлыклар күрә. Язучы Рабит Батулла гаиләсе аны соңгы юлга кадерләп озата. Беренче ачкыч башка кешедә була. Менә күп кенә әйберләр югалган инде анда. Сакланганы менә бу теге Кытай фарфорларының, Кытай миниатюраларының ансак Академия театрында, ә менә фотолар, менә мин кул язмаларын берничә пьесасын монда китереп бирдем. Бу юлы драматург Рабит Батулла театр музеена бинокль тапшырды. Аны Кәрим Тинчурин хатыны Заһидәгә туган көненә бүләк иткән була. Ул менә шушылай ачыла, менә шушылай иттереп озыная, менә болай иттереп карап утыра торган була. Профессиональ сәхнәгә баскач, Кәримә Битинчурина дүрт спектаклендә уйнарга бәхет тәтеде. Аннан мин студент вакытымда, театральныйда укыган вакытта, Беренче татар артисткасы Кәримә Битинчурина Зәңгәршәлдә Мәйсәрә ролен уйнаган актрисаларда э, фатирда тордым. Ул миңа барлык көннәрнең э, сөйләп бирде. Кәрим абый шул Зәңгәршәлне 25 көн эчендә язган. Заманында Кәрим Тинчурин сәяр труппасында эшли, татар дәүләт, Әстерхан театрларын җитәкли. Тинчурин театрына нигез салучы. Үзе артист, драматург, үзе режиссер да булганга, аның әсәрләрендәге сюжетлар, вакыйгалар, теле, сәхнәләштерүне сорап тора сыман. Тинчурин театрында төрле вакытларда Американ, Сакла шартламасын, Назлы кияү әсәрләре куелган. Хәзер легендар Сүнгән йолдызлар гөрләп бара. Син миңа ышанасыңмы, юкмы? Ышанам. Сүнгән йолдызлар Тинчурин театрында беренче тапкыр 1999 елда куелган. Икенче мәртәбә 2013 елда сәхнәләштерәләр. Җыр-биюгә бай спектакль. Тинчурин театры күренекле драматургның бер тапкырда куелмаган пьесасын сәхнәләштерергә ниятли. Аңа режиссер Фәрит Пикчәнтәев алынган. Әлегә әсәрнең исемен сер итеп саклыйлар. Эльвира Хөснетдинова, татарлар.